Chibai vek u le, vawiinah hianin zirlai thar kan en ho dawn a, amaherawh chu kan lo tih thin lo ang deuh takin vawiinah hian pawl sawm zirlai kan en ho dawn a ni. Vawiina hetiang pawl sawm zirlai kan en ho chhan chu naupang tam tak thingtlang tak tak a cheng zirtirtu mumal loh na school la kal te an awm thei a chung te tan leh ka student te tan ka rawn hlan a ni vawiina kan zirlai en ho tur chu David storey tih kha a ni a a hmasa in character pawimawh te hi han en ta ila a pakhat na ah chuan changtunu tete i kan nei a chuan David a kan nei leh a David a. Pi leh pu, David-a nu leh pa, David-a cousin leh David-a bial nuhlui te kan nei a ni. David-a leh Tate-a i chungchangah hianin introduction tawi te han ti ta ila. David-a hi kum sawm paruk mi a ni a, Paul sawm zirlai a ni. Tichuan David-a te school-ah khanin naupang rawn lut thar a awm a, chu chu Tate-a ni a. Tete i chu a school kalni hmasa berah chuan David a khan a lo pui a, chu avang chuanin an inkawm ngeih ta em em a ni. David a mizia kan han en ve leh thung anga, David a chu mi huai sen tak mai, tumruh leh mi khawngaih thei tak a ni a. David a chuan football a khel a, naupang lehkha thiam thei tak leh class captain a ni bawk a ni. David-a natna chungchang, David-a hian natna hlauhawm tak leh tihdam theih loh HIV, aids a vei tlat mai a. He natna hi a bialnu atanga kai a ni. David-a chu a pite khuaah summer holiday hmang turin a zin a, chutah chuan a cousin chuanin birthday party-ah a hruai a. Chutah chuanin zu a in a, a in ta teuh a, tichuanin Tum loh puiin a bialnu nen chuan an mu dun ta a. A bialnu chu HIV HIV vei a lo nih tawh avangin a bialnu chuan David-a chu HIV aids kan tih chu a kai ta a. Tichuan David-a chu a lo dam loh phah ta a ni. David-a'n Tete-i thurawn a pek chungchang. David-a chu a theih pa tawpin. Chu natna chu a sual let ve a, amaherawh chu chu natna chu tihdam theih a ni si lo. Tichuanin, natna khum atang chuan a thian tha tak mai Tete i a dam loh lai zawng zawng a amah buaipui a enkawl pui tu chu thu rawn ti hian a pe ta a. Pakhatnaah chuan Tete i chuan a nun chu a ngai hlu tur a ni a, haulam mai mai ah a hun leh a nun kha a khawh ral tur a ni lo tih a ni a. Pahnihna ah chuan Tete i kha mi tam tak in an hmangaih a ni tih inhre tur in a duh a. Pathumna ah chuan in Tete i chu amah leh amah inhmusit a, inhnual suat mai lo in Amah leh amah in hmangaih a, chuvang chuanin midang nena intehkhina rilru hnual nana hmang lo turin a duh a. A dawt lehah chuanin David-a chuan Tete-i chu a nun enjoy turin a ti a, amah erawh chu a duhthlanna thil reng reng a thlan turah fimkhur turin a chah bawk a ni. Mi in a duh lo chung chung an nawr luih chuanin ka duh lo ti ngam tur leh ai ti ngam turin a duh a ni. Hetah hianin kan sawi bel duh deuh chu David-a kha zu in tura an tih khan a rilru chuan tha lo chu ti reng a, amah erawh chu midang hnial te kha a hria a, kha avanga zu in a rui a, a bialnu nena mu dun a sex avanga HIV aids kai ta kha a ni. Ka video te min lo en sak a, min lo ngaihhlut sak avangin ka lawm em em a, chuanin a theih hram chuanin he video hi in lo like dawn nia ka lawm e.